Mae o'n le lle mae 'na awyrgylch arbennig iawn yma, um, mae 'na efo'r niwl yn codi, mae fatha rhywbeth allan o'r Hound of the Baskervilles. Dwi yma ar y Mignaint um, a da ni ar lan Llyn Conwy fan hyn. Um, fama mae'r afon Conwy, fama mae tharddiad hi, a mae'n llifo holl ffordd o fan hyn i, i Conwy ei hun, i'r dref. Mae rhan yma o stad Ysbyty yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn un o'r llefydd fwy arbennig yng Nghymru oherwydd y teimlad o unigedd ac teimlad agored i'r lle. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol bia lot o'r mignaint ond da ni'n gwarchod yr ardal gyda chymorth gan y gymuned leol ac hefyd gyda partneriaid eraill, un ohonynt yr, y Cymdeithas yr Gwarchod Adar, yr RSPB. O ddiddordeb i'r RSPB ydi'r clytwaith o gynefinoedd arbennig da chi'n gael yma ar y Mignaint, sef y corsydd a'r rhostiroedd. Ac yn ymwneud â'r um, cynefinoedd yna, mae yna rhywogaethau arbennig o adar yn enwedig, sef y grigiar, y grigiar ddu, y gylfinir a hefyd yr um, cwtiad aer. Y rheswm dros gael yr rhywogaethau a'r cynefinoedd arbennig yma ydy yr ffordd mae'r lle wedi cael ei reoli yn y gorffennol – y ffordd traddodiadol o reoli'r lle, sef ffarmio cymysg a dulliau traddodiadol eraill. Dwi'n sefyll mewn ffos yn fan hyn sydd wedi cael ei lenwi a mae o'n un o filoedd o ffosydd ar y Migraine sydd wedi cael ei llenwi dros y blynyddoedd dwytha. Um, mae yna lot o waith calad i mynd i fewn i wneud hyn. A'r rhesymau dros wneud hyn ydy i wella um, ansawdd dŵr uh, islaw. islawr yr afon um, i atal llif y dŵr um, fel bod o'n ddim yn cyrraedd y gwylodion mor sydyn ac felly'n atal llifogydd, uh, i gloi'r carbon yn y system hefyd, um, sydd yn beth anhygol o dda, ac yn ogystal â hynny um, mae o'n gwella cynefin yr, yr corsydd o amgylch drwy godi lefel dŵr. Tŷ Cipard yw hwn, y tŷ unig iawn mewn lle anghysbell iawn, yr unig tŷ yn yr ardal i ddeud y gwir. Chydig bach o hanes am yr adeilad yma ydy bod o'n, yn ôl yr enw 'lly, y tŷ lle oedd y Ciperiaid yn dod i aros ar gyfer gweithio ar y mignaint 'ma. A'r gwaith oedden nhw'n wneud yma oedd ar gyfer yr boneddigion a'r pobl cyfoethog ar gyfer dod yma i hela ac i saethu'r Grigiar. A un o'n pethau dyn ni wedi etifeddu o'r cyfnod yna ydy'r ffosydd, yr holl ffosydd yma yn yr ardal. Yym, oedden nhw'n tyrchu'r ffosydd ar gyfer sychu'r tir i greu rhostiroedd oedd yn fwy addas ar gyfer y Grigiar. Da ni'n dod lawr o'r tir uchel um, a heibio'r grug sydd yn borffor yn y cefndir, uh, lawr at y ffridd, a lle mae'r ma borfa chdi bach fwy garw fan hyn a mae yna chdi bach o goed yma ag acw. Um, mae o'n wych um, ardal fel hyn o, ar gyfer adar fel yr gylfinir a'r corchwiglen, lle mae'r cywion wrth i bodda efo'r um, ardaloedd glib yma ar gyfer bwyd um, i'w, i'w, i'w cywion nhw. Mynd lawr wedyn tuag at y dyffryn, chos ychydig bach fwy coediog eto, uh, heibio'r ffermdau a, ac at uh, geia sy'n lot fwy um, meithlon, uh, llawer mwy o, o faeth yna. Lle. Sbio lawr wedyn i gyfeiriad ysbyty Ifan yn y pen draw. Dyma ni lawr yn Cwmeidda, sydd yn llawer cnesach na lle da ni wedi bod ar y topiau ar y Mignaint ei hun. Um, da ni ar ffarm sydd yn dir sy'n cael ei warchod gen tenant i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae o'n, fel y gwelwch chi, mae'r cynefin yn hollol wahanol yn fan hyn i be, be oedd yn yr ucheldir. Mae'n llawer mwy o amrywiaeth o gynefin. Da ni'n sefyll yn y cynefin yma sydd yn hynod o bwysig o ran y ffordd mae wedi cael ei ffarmio yn draddodiadol, y borin ysgafn, a yng nghyd-destun Prydeinig mae o'n gynefin prin iawn. Um, da ni'n gweld uh, yn y gwanwyn, ddewch chi yma, mae'r ma lle yn flodau i gyd, flodau'r teg eirianna a um, tafod y gors. Mae'r cynefin yma'n wych ar gyfer anifeiliaid fatha mamoliaid bychan ac hefyd mae o'n wych ar gyfer yr ehedydd. Dyma afon Eidda. Mae afonydd yn bwysig iawn o ran gwella cysylltiad rhwng cynefinoedd, yn bennaf achos mae yna goed yn gysylltiedig efo afonydd a a gwrychoedd hefyd, a mae hynny'n galluogi i rywogaethau symud rhwng un cynefin a'r llall, er enghraifft rhwng ucheldir cynefin yr ucheldir a cynefinoedd llawr gwlad hefyd. Mae gennym ni goedlannau bendigedig yma a oherwydd yr awyr iach, glân a'r glawiad uchel dan ni'n cael yma, dan ni, mae hynny'n arwain at cennau a mwsoglau a llysiarafu bendigedig yn gysylltiedig efo'r coed yma. A um, adar sy'n gysylltiedig efo coedlannau yma hefyd ydy gwybedog brith a hefyd telor y coed, adar bendigedig. Nid yn unig ar gyfer bywyd gwyllt ydyn ni'n gwarchod fan hyn, mae'r gymuned a'i phobl yn bwysig iawn hefyd i'r dyfodol yn fan hyn. Mae'r gymuned ei hun yn holl bwysig ar gyfer yr iaith Gymraeg hefyd. Mae yna dros hanner cant o denantiaid yn ffarmio yn stad Sbyty ac er mwyn i'r sicrhau bod y ffermydd yna a'r teuluoedd yna'n parhau i'r dyfodol ynghyd â'r cynefinoedd bywyd gwyllt a'r iaith Gymraeg mae'n bwysig bod ni'n gwarchod y cyfan.